Miarahaba anao Andriamatoa Manandafy Rakotonirina, misaotra anao mivahiny eto amin'ny Radio Antsiva. Misaotra ny Radio Antsiva ma tonga mandray anay ary miarahaba ny mpihaino sy ny mpanao gazety. Ya dia hiroso atsika amin'ny dindinika ifanaovana amin'Andriamatoa Manandafy Rakotonirina. Voalohany aloha Andriamatoa Manandafy Rakotonirina ohatrany tsy dia re re firy intsony ianao tato ho ato Angamba ny anisan'ny hoe izao vao mivoaka miresaka indray Andriamatoa Manandafy Rakotonirina, misy zava-dehibe tokoa ve eto amin'ny firenena? Tsy dia eny am-marina angamba ilay tsy re loatra tato ato fa ny fandinihana ny raharaha politika nitohy foana. Ohatr'izao tamin'izay teny amin'ny hopitaly, tamin'izany teny amin'ny hopitaly ireny aho, namoaka Fanambarana iray a mikasika ny Îles Éparses. Izany a naparitaka ahy tany amin'ny fanjakana, tany amin'ny mpanao politika isan-karazany sy tany amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Taloha ny hiresahana azy ireny zany tany amin'ny tany amin'ny décembre deux mille quinze zay namoaka an'izany. De amin'ity taona ity zany a Miverina fa zava-dehibe ny mikasika ny sécurité. Mandry an-dira anaty stôly ny olona izao an, na mponina an-tanàn-dehibe na mponina any ambanivohitra, amin'ilay tsy fisian'ny fandriampahalemana. Ka heverina hoe zava-dehibe mihitsy io an, alohan'ny handaminana ny resaka fahantrana, io aloha no zava-dehibe indrindra. Ny maha zava-dehibe an'io an. Tsisy olona mahatsiaro milamin-tsaina intsony. Ilay manan-javatra kely dia ohatran'ny misy fahavalo dola. Ohatra zavatra tsotra sahala amin'ny hoe téléphone. Dia endahan'ny olona ianao eto Antananarivo manana téléphone. Any ambanivohitra ianao manana akoho. manana kisoa manana omby dia angalarin'ny olona avy aty amin'ny famakitrana eto aty amin'ny tanàn-dehibe zany ka io zany a le asan'ny jiolahy a, le tsy fandriampahalemana mipetraka mihitsy ka zava-dehibe io dia nandinika izay hoe ahoana ny fomba anatrehana an'io dia avy amin'izay no nahatonga anay nieritreritra hoe le fomba fiasan'ny mpitandro filaminana Polisy gendarme zany an misy zatra tsy de mety matoa otranio ny afarany resaka lasa manao dahalo doly ny olona taloha hoe de any atsimo ihany mangalatr'omby de any misy dahalo fa amizao fotoana izao Misy mpilalao any avaratra mangalatra vanille ary mahery mahery vaika mifamono mihitsy ka io zany raha vao misy harena misy zavatra azo baboina dia mibabo ny olona dia izay ny eritreretinay hoe handaminana ny raharaha Dia tokony hodinihina akaiky ny asan'ny polisy sy ny zandarma. Manoloana ny asan'ny polisy sy ny zandary izao ohatran'ny hoe heverina fa ah, mampiraviravy tanana ny olona dia mandeha hatrany amina hoe fitsaram-bahoaka, tonga any amina fitsaram-bahoaka ny raharaha ara-tsosialy eto Madagasikara. Ho an'ny MFM manokana izay tarihan'Andriamatoa Manadafy Rakotonirina, ahoana ny fomba handaminana an'izany? Raha ny fomba handaminana azy, araka ny hevitray, dia averina ho vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana mahatapaka ny fokontany. Amin'izao manko ny fokontany natao mpitaky fotsiny anampin'ny lehibe ny distrika dia olona tendrotendrena mody hoe vidividina fa tendrena ny tena marina ka tsy mety iny fa tokony hisy fahefana avy eo amin'ny vahoaka izany olona voafidy mivantana mitondra ny raharaha mandamina ny raharaham-pokontany. Io no akaiky indrindra ny vahoaka io. Akaiky ny gasy io satria ny gasy ny ankamaroany mandeha tongotra fa tsy mandeha bisikileta na mandeha tomobile akory. Io zany mora tratran'ny olona io. Ka ny fokontany atsangana ho vonimbahoaka tsinjaram-pahefana ny hevitray. Dia mena fahefana andamina. Dia ataoko hoe mena fahefana dia zao ohatra fa manomboka nisy fokontany ny mena birao. Dia azo asiana ordinateur ao, azo asiana téléphone ao. Vonjen'ny olona raha misy zavatra manahirana azy na ifandraisany amin'ny manam-pahefana hafa raha misy zavatra ilany fanampiana. Ka izay zany eritreritray hoe eo amin'ny fokontany no tokony hisian'ny fanavaozana haingana. Ka io an ny mpitsara ra ny mpanao ankety polisy andarima dia manao ny asany fa noterena izy tsy maintsy atrehana vavolombelona ny fepangany olona ka izay zany a misy lalàna mikasika an'izay fa ny dina hivarotra hatrany amin'ny 91 Fa tsy nampiharina mihitsy io lalàna io. Ny gendarme sy police no tsy mampihatra azy. Dia mbola miverina hidian-kevitra indray hoy izaho amin'ny antenimiera misy ankehitriny na antenimieram-pirenena sy amin'ny Sénat. Efa lany ilay izy. Fa ny nivoaka amin'ilay eh, vinavinankevitra avy eo, ilay lalàna avoaka farany teo, ny mpisolovava ny avocat zany no nanjary nahindrahindra fa somary nampangingenina le olona safidy an'le olona voampanga hoe anatrika ny fiampangana azy sy ny fisamborana azy Andriamatoa Manadafy Rakotonirina, raha apetraka izay hoe apetraka ny rafitra rasa mangaika any amin'ny fokontany izay fidina Miainga amin'io lalam-panorenana io ve izay tsy mamaritra fa afa-tsy ny hoe ny commune ny farafahakeliny izany vondrom-boakidy tsy zara-pahefana? Aa eh, marina mitombina mihitsy ny fanontanianao satria izao ny tena marina tsy azo ovana le voalazana lampanorenina atao irakiraka ny fokontany raha tsy misy referendum na tsy misy fahampiarana satria izay ny lalàna amin'io referendum amin'ny constitution amin'izao fotoana izao io. Ny rano io tsy maintsy miakatra referendum ny rano io amin'ny fanovana constitution. Ka ny hanova constitution a olona telo mahafaka manao azy. Voalohany repoblika, karazan'olona moa sisa fa ny president repoblika ny olona rery miaraka amin'ny conseil des ministres dia ny Sénateur sy ny député. Ireo zany no mahazo manova ny lalampanorenana. Ka ireo olona ireo an tokony hanao le fanovana voalohany. Zay tsy manao hoe tsy azo atao afa tsy ny fokontany fa ny fokontany anisan'ny vaindohan-draharaha ao atao amin'izay a mety manana ny heviny président hoe tiako tiako hovana. Mety manana ny heviny ny député sy ny sénateur hoe tiako tiany hovana. Zay tsy miditra amin'izay. Fa ny anay aloha ny heverinay zava-dehibe hoe ny fokontany, io no maika indrindra amin'ilay filaminam-bahoaka amin'izao fotoana izao a, ny fitsaram-bahoaka sy ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany, ny fokontany ny fanovana haingana indrindra tokony hatao izao, izay ny fahitanay azy. Ka izay a tokony hatao alohan'ny faran'ny taona, izany hoe alohan'ny hisian'ny fifidianana filohan'ny Repoblika amin'ny taona ho avy, fifidianana filohan'ny Repoblika sy Député izany. Dia tokony hatao amin'izay fotoana izay ilay izy. Izany hoe ho an'ny mfm manokana izany dia ho alefa aloha ny fifidianana filohan'ny fokontany fa tsy tena maika ny fifidianana filoham-pirenena. Raha tantika tsy izay no mitranga fa fifidianana filoham-pirenena ihany no mandeha eto amin'ny firenena satria izay mampihazakazaka ny mpanao politika amin'izao fotoana izao. Inona no mety ho vokatr'izay? Fantatsika indray ny mety ho vokany. Hikorontana ny tany. Tsy voalamina ange amin'izao fotoana izao a, ny zavatra mitranga rehetrarehetra any amin'ny fokontany mainka fa hisy adihevitra sy fanolanana politika indray ny amin'ny fifidianana. Amin'izao toe-draharaha mandeha izao, dia mety hikorontana ny tany. Dia izao hoe alamina aloha ny fokontany. voafidy ny Président-pokontany na ny satria hitanao fa na ny fanaovana lisitry ny mpifidy ara savoritaka ange ny olona efa maty mbola tafiditra ao anatin'ny lisitry mpifidy ny olona tokony hifidy tsy tafiditra teraka fanolanana daholo zany taloha zany a ny lefideferin'ny olona teo lefideferin'ny olona teo fa amin'izao fotoana izao tsy tsy azo atoko hoe ampilamina tsony ny olona raha mbola mitohy ireny fomba taloha ireny Raha mbola mahatsiaro ny olona hoe misy alabato, tadidio tsara fa ny fanolanana politika mavesatra eto Madagasikara dia miainga amin'ny fifanolanana atao amin'ny fifidianana foana. Misy alabato, misy olona tokony hifidy tsy navela hifidy. Misy olona na tena ho lany tsy lany. Ka izay ny ianao ma, ma atohinao manko ny resaka hoe fifidianana sy fokontany dia izay hoe asio aloha ny fokontany milamina, azona manana fifidianana milamina hisy voka-pifidianana ho antsika ekena mba ho ekin'ny rehetra rehetra ekena e izay ny eritreritra hoe tokony atao nangataka ianao hoe atao fitsapahan-kevi-bahoaka ny lalam-panorenana misy koa nefa manana eritreritra hoe tena fifidianana lalam-panorenana no atao izany hoe misy lalam-panorenana maromaro hoe tokony ho aroso ho an'ny vahoaka Ovidia, asa manao ahoana ny hevitry ny mfm mahakasika an'izay? Ny mfm tsy dia miditra lalina amin'ny hoe hifidy lalam-panorenana na tsy hifidy e. Fa ny an'ny mfm hoe ilay fokontany aloha halamina hisian'ny filamena eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka na constitution inona na constitution inona no atao, io aloha ny heverina hoe fa maika. Avy eo manko mety tsy hiady hevitra be hoe federaliste, Etat unitaire ra, zany an mbola ady hevitra hafa zany. Dia hoe mipetraka any amin'ny sénateur sy ny député ary ny président de la République ankehitriny zany an amin'ilay fanovana ny lalam-panorenana izay hitondrany azy. Fa ny takinay fotsiny hoe ny fokontany aloha atrehina. Maika. Hiampilamina ny tany fa tsy tonga efa Ambavao anay ihany ilay ady an-trano an. Efa bebe ny olona matimaty amin'ny tsisy antony. Zao zao misy mangalatra ny filahiana koa any Ambatondrazaka. Filahian'ny olona zao dia alaina. Anaovany tsy fantatro izay anaovany azy. Makara koa ataony. Zavatra tsy misy mihitsy izany tsy tokony atao. Atsy azo ekena. Ka izay ataoko antsika io fa ambavahoana ihany ny fiainantsika gasy a, tsy dia lavitra loatra ny herisetra iny isian'ny ady an-trano. Dia rafitra ve mahatonga an'izay sa le fomba fitantanana eto amin'ny firenena sa le mpitondra mihitsy no manana olana Andriamatoa Manandafy? Efa nazavaiko teo angamba ny le fomba fitantanana e. Ohatra fa manome ohatra anao aho. Za zao nanana omby a, manana omby a, nisy nangalatra. dia ny mpiandry ny tanànako sy ny mpiandry ombiko niatso ny fokonolona dia olona sivifolo ny tonga nanaradia dia tratra le omby dia niverina ny gendarme eo amin'ilay ny vohitry ny commune atria telo kilometra avy eo amin'ilay ny vohitry ny commune ny tanànako ny gendarme teo dia nijery fotsiny izy hoe iny zany mitrango tanànao zany Dia niverina any amin'ny renivohitra izy fa tsy nanala, tsy niaraka amin'ny mpanara-dia. Ny mpanara-dia amin'izany fokonolona sivifolo mitondra izay hoentiny tsy fantatra izay hoentiny any, mitondra fidina sa mitondra kibay sa mitondra inona. Fa ny zandarma manana basy niverina. Izay ny fomba fiasa izany. Tsy mety izany izay. Satria ny adidy ny zandarma ange miaro ny fanahinan'ny olona sy ny Tsinaina ka izaho fananako any amin'ny faritra niaviako. Ny olona sivifolo tonga dia indray mifanatona anatin'ny adiny iray dia tratra ilay mpangalatra. Ny zandarma miala siny fotsiny dia niverina. Izay ny fomba fiasa tsy mety. Dia misy koa ilay lazainay hoe fanjakana ambanivohitra anaty bozaka manko ny tena marina. Ilay dikan'ny anaty bozaka, tsy miaka-dapa ny resaka. Ny lapa dia lapan'ny fitsarana. Any amin'ny mpampanoa lalàna na any amin'ny juge d'instruction tokony hiakarany resaka. Raha fa mahita zavatra tokony hepangana ny olon-dratsy ny gendarme na ny polisy. Fa tsy manao an'izay sady vitavitaina any ny resaka. Vitaintsika eto ity fa ianao nangalatra akoho ndana aloha mangalatra kisoa dia izay nomey anah ny vidin'ny kisoa. Nangalatra aho kisoa ianao dia ndana mangalatra omby. Izany hoe le gendarme izany sy ny polisy misy manakarena haingana ange reo. Izay anisan'ilay fomba fiasa tsy mety. eo amin'le zavatra mitranga eo am-piarahamonina no araraotany fa le fomba fiasa zany ny tsy mety de zay no mahatonga ny hoe le fokontany mety handamina an'io raha fa mba misy olona voafidy to teny Hamena fahefana sy fitaovana izany araka ny lazaiko anao tao ohatra hoe président pourtant omenao téléphone raha hitany hoe tsy mety ny ataon'ilay gendarme sy le policier eo aminy eo dia afaka miatso amin'ny ombonin'ny olona ombonin'ilay olona tonga eo nga izy hoe ny olona alefanao izao ny fandehany aty aminay aty tsy mila mandeha tongotra izy mba makany mandray téléphone nenjona hoe mena fitaovana Miteny foana omena prezidampokotany zany tsy de sarotra akory. Inona moa izany ny fahefana tokony ho ananany le président fokontany tokoa Andriamatoa Manadafy Rakotonindrina raha ohatra omena anazy izay fahefana? Ny fahefana aloha izany dia ny ny olona nifidy azy no mamaritra hoe ty ny ankatanay ataonao e. Misy voafaritry ny lalàna.

sa tsy hikarakara de ohatra misy hitanao misy lalana madinidinika elakelatrano iny any de misy idina le elakelatrano isian'ny filaminana mba voara-maso zay olona mitady hivezivezy eo zany Izany an ny fokontany manapaka an'izany fa tsy an'ny commune, tsy an'ny district. Zatra mikasika anay man eto eto eto Ampotomoty eto zany zay iray zay iray vavahady. Anisan'izany ny olan'Andriam Batomanadafy Rakotonindrindra no eto Manana izay mivangongo any amin'ny foibe foana ny fitantanam-bola amin'ny ankapobeny tsy tonga hatrany amin'ny fokontany le tsy tafapaka. Ary tafavoaka tokoa ve raha ohatra ka tsy miaraka izay sa hoe tsy maninona raha mandeha amin'izay ihany aza? Efa nisy e. Ezaka natao ohatra tamin'ny tany amin'ny telo amby sivifolo izao, nisy an'ilay trois cent deux millions napetrak'izy ny distrika. Dia amin'izao fotoana izao anie miakatra un milliard cinq cent millions isaky ny distrika amin'ity taona ity. Tamin'ny taona lasa iny un milliard. Ny fahenoko azy a, de manara-maso amin'ny gazety fotsiny aho fa tsy nahalala ny any am-potony. Misy lapahan-telon'olona ihany tena nahay nampiasa an'le le un milliard tamin'le budget tamin'ny herintaona. Fa ny andro tokony a, misy manjavozavo tsy hita izay naka aiza le an'le vola. Ny amin'izao fotoana izao koa ohatr'izay. ohatra zao ny andanimbola de ny zavatra asako tontosa alamo hoe seza atao amina azo pain tsy vokarakara de zavatra marefirefy ohatr'izany no andanina ny volan'ny le hoe omena ny CLD ka ianao manontany hoe misy ve ny vola? Izaho misy ny vola. Rafa tena atao le izy aty tokony hisy ny vola. Omena vola ve ny fokontany anatanterahany azy sa sahy tantanan'ny foibe ihany ny vola? Omena vola izy, omena vola izy ary misy koa fa mpidiran-ketra nga azo akinina ny fokontany a. Ohatra zao ny hetra tany. Ny azo atao nga hoe ohatra ny hetra zao e. Misy hetra ny akoho, ny omby, ny alika, ny saka, ny tany. Misy hetra-pahanay hetra zany azo apetraka ao amin'ny fokontany. Misy sahala misy apahanay hetra apetraka amin'ny commune, apetraka amin'ny région. Raha any amin'ny firenenkafa, ohatra ao anatin'ny OCDE zao an, dia Ka ny vola ananana an'izany an, miankina amin'ny mpanao ireo e. Ny tetibolam-panjakana io miankina amin'ny député. Any amin'ny antenimieram-pirenena no andaninana an'izany. Raha fa laniera tokony atao. Fa ny resaka olana tany, fokontany koa ve mety havahan' izany olana amin'ny fananana tany izay mampiteraka ady be hatrany ambanivohitra ka taty an-tanàn-dehibe amin'izao fotoana izao, ilay tany tsy mihetsika misy mangalatra? Eny aka izay, izany daholo anie e! Izany daholo tokony omena fahefana ny ny fokontany eo amin'ny fandaminana ny famaritana ny fananana ny tany. Mitombina ange zany fanontanianao zany, ny fokontany no akaiky indrindra ny olona ao, dia izy no volen'ny vojehin'ny olona, raha misy zavatra manahirana azy momba an'izany, dia ankilony ny akarany aty amin'ny domaine, na akarany aty amin'ny ministère de l'agriculture, dia ny fokontany aloha no engahan'ny resaka. Azo atao izany, anisan'ny fandaminana izany. Andriamatoa Manadafy Rakotondrena, eo amin'ny lafiny ara-politika, amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza ny toerana tokoa misy ny antoko MFM? Dia izay aloha tsy mpanohitra. Manana sena toerana anankiray izay. Io hoe ny président de la république no nangataka taminay hoe ranona ve ekenao atao sénateur dia nanaiky aho dia nanaiky koa ilay olona dia izay izany anisan'ny fiaraha-miasanay amin'ny président Antoine Armatianina zay dikan'izany ao anatin'ny fanohanana ny mpitondra amin'izao fotoana izao nareo na mouvance présidentielle mbola tsy any zay e mbola tsy hoe manohana izany zay a na tsy manohana Aty misy asa ampanaovina anay an, de manao zay. Ary misy asa tianay atao sitraponay manokana sahala amin'ny resaka fokontany io an, de io ataonay an, de ho entina miresaka amin'ny zareo, entinay miresaka amin'ny président io, entinay miresaka amin'ny député sy ny sénateur io. Izany hoe fanoloran-kevitra Andriamatoa Manadafy Rakotondriana ve tsy midika hoe fifamatorana eo aminareo sy ny filoham-pirenena? Misy ange zany e, marina zay, marina zany. Izay tsy lazaina tsy misy izany fa ny hoe vafa azonao izay manko an tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika sy député an izay tsy nanana kandida akory ary izay tsy nanohana an-dRajaonarimampianina anay Robinson taonanay Niaraka tamin'i Ratsavalomanana. Fa misy antony hafa ahazoanay mifanantona. Aty aoriana ohatra zao ny antony mampifanantona anay a. Tamin'izaho sesera no nikarakara ny fananganana ny NSKE. Anisan'ny olona nasandratra nampidirina tamin'izany Rajaonarimampianina, Gérard Rabaivohitra, ny minisitry ny Finances amin'izao fotoana izao, ny ambassadeur antsika any Canada. Ireo zany ny olona nifantenina nalefa hianatra tany Canada ary nangana ny INSCAL. Ka ireo ny olona izay olona izay manana Livenam-bola amin-dreo aho. Rehefa mifanatona indray miresaka tsara mihitsy. Manaiky ny expert comptable et financier reo zany hoe Ratsiteo Manandafy tsy voaro ny fananganana ny INSCA io. Ny antony, nisy olona niady varotra mafy hanana an'io. Ny frantsay zao niady varotra mafy foitsy hoe meo anay io. Tonga taty amiko izy hoe menay vola ianao na mena boky, mena mpampianatra izay ilainao dia izay olona lany tamin'ny appel d'offre na tamin'ny banque mondiale zay ihany nomena an'io. Canadianina nahazo azy tamin'izay fifaninanana izay dia nitazonina canadianina ilay izy. Zany hoe valibabena zany zao le mitranga amizao fotoana. Tsy hoe valibabena moa fa azonao fa hoe karazana iny akazo nalevenam-bola hoa zany hoe mahatsiaro zareo hoe ny zavatra soa nataoko na nampisy azy nampandeha an'io. Zay. Ary manahoana ny fifandraisana amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana satria tany foana no nisy anareo tao anatin'ny antsoina hoe legaliste. Zay niaro an-dRavalomanana niaraka taminy ange zay. Azo adino saina nametraka an-dRavalomanana teo tamin'ny 2002. Nareo moa tsy tao tamin'izany. Hmm. Ah, ny fihavanana amin'ny Ravalomanana tsy dia misy inona akory. Eh, za zao ny hopitaly dia tokana mangateny a pasteur Rasendrahasina sy Marc Ravalomanana mangateny amin'ny hopitaly. Sahala amin'izay mihitsy hoy i Président Rajaonarimampianina, tonga dia niantso an-téléphone izy, manao ahoana ianao izany? Ireo izany samy nanao fanampiana daholo. Ianao manao na fanana amin'ny Ravalomanana, Ravalomanana manao ny ataony. Tamin'ny voalohany izy, ny ady varotra hoe tsika hanohana ny hery. Rajaonarimampianina fa tsy ady aminy. Niresaka an'izay tamiko izy. Nanaiky aho. Dia amin'izao fotoana izao izy milaza mpanohitra izay tsy manaraka azy amin'izay lalany izay. Izany hoe nisy ady vaky tokoa ve teo aminareo ah, ara-politika izany no resahako io satria rehefa mijery ny tambajotra serasera, mijery an'i Mahery Lanto dia dia mametraka mihitsy hoe Ravalomanana fahavaloko. Mahery Lanto tsy MFM ange fa Tanema. Mahelan'ny tsy zanako fa tsy tsy mitondra an'iny ny hevitry ny MFM izy akory. Hum. Ravalomanana fahavalo ny raharaha amin'izany fa tsy tsy raharahan'ny fianakaviana manandafy na raharahan'ny MFM. Fa Mahelanto heviny manokana izany. Ah, eny hoe folon-dehibe nge iny fa tsy tsy zazakely intsony, efa olona efapolo taona iny. Izany hoe ny mfm manokana Andriamatoa Manadafy Rakotonirina sy ny Tiako Madagasikara izany ve tena nisara-kevitra tanteraka mihitsy amin'izao fotoana? Farak'izay e! Tsy ohatra izao mikasika ny ity resaka fokontany sy ny feran-taonina ity an! Hitanao tsara ny fihetsiky ny olona manodidina an'i Ravalomanana na nafokafoka ny nataony, na nafokafoka an'io nanohitra an'io ny nataony. Mihoatra ny nangatahan-dRavalomanana tamiko Jean Star Raveloson hoe hanampy an'i Lalao Ravalomanana raha fa latsaka fodiana izy. Dia avy hatrany Ravalomanana moa izany tany Afrika Atsimo. Dia raha manaiky aho, raha ohatra i Jean Star manaiky, raha manaiky koa Lalao, dia natao ny fampiarahana. tamin'i Constant Laverson, sy Lalo Ravalomanana sy Marc Ravalomanana dia nakany Constant dia lasan'ny zareo any Constant zany a nifindra ilay any any a tsy aty aminay intsony zao Constant zao tsy tsy tsy mitondra ny feonay intsony Constant Laverson Hitanao hitanao izay zao anisan'ny manamaha tamin'ny fifidianana maire ireny a, any dia tena niasa mafy Lalao Ravalomanana tokoa i Théonce Taravelson ary asa moa izay toerana misy azy amin'ny commune amin'izao fotoana izao tsy dia fantatro loatra. Misy ny olana ara-politika mitranga eto amin'ny firenena, ny amin'ny hoe fahalalahana hitondra fanehoan-kevitra, anisan'ny voasakatsakana amin'izany ny Fa dimy ambin'ny folo taona ny Tiako Madagasikara, asa Manandafy Rakotonirina, mpandala ny demokrasia, ahoana ny fomba fijerinao an'izay? Za aloha tsy mahalala e, ze zavatra fantatry ny préfet, de za tsy afaka mitsara an'izay lafiny zavatra zay, fa avelao fa mifamaly izy io, efa mivoaka an-gazety ange io e, Ravalomanana mamaly, ny préfet nilaza ny heviny, de alao fa ho hita eo le izy fa za tsy handany hoe atsy na arỳ avy hatrany. Za e, e, miandry hitranga zay fa zay tsy zay tsy tompon-draharaha amin'izany akory. Hmm. Fa raha mijery ianao ny fiainan'ny firenena tokoa ve malalaka ve ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara sa voatery tokoa? Hmm. Ianareo ny mpanao gazety sy ny mpanao radio aloha malalaka e. Mahazo miteny izay tenenina. Marina fa mitaraina ny mpanao gazety hoe teritery fa tsy dia milaza zavatra mitombina loatra izany satria ny hafa tena atao ny fampitahana tsy dia raha finoany lalàna any amin'ny firenen-kafa akory ny lalàna eto Madagasikara mikasika ny communication iny.

Mangirifiry ny olona izao an, amin'ny fiarovana ny ainy sy ny fananany ka mila milamina haingana ny tany. Izay ny havatra tianay apetraka. Misaotra anao. Isaorana Andriamatoa Manantafy Rakotondriana ny vahiny teto amin'ny Radio Hatsiva ary ametrahako ny veloma mandra-pitafa mandra-pihaona Andriamatoa Manantafy. Dia mirary soa an'ny Radio Hatsiva. Misaotra ny mpihaino izay na. Manara-maso aho, manantena ny hisy valiny mivoaka avy any amin'izay raisinareo. Eny ary isaorantsika an'i Andriamatoa Manantafy Rakotonirina, Filoha Nasionalin'ny Antoko mfm. Isaorana ihany koa isika rehetra naharitra nihaino hatramin'ny farany Tokolahy sy Tongovavy. Ametrahako ny mandra-pitafa mandra-piresaka. Mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra indray.